Essalamu aleýkum hormatly adamlar, mähriban ildeşler, hanymlar we jenaplar! Biz siziň ähliňiziň ünsüňizi merkeze çekmek isleýäris. Biz siziň her biriňizi Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler zalynda hoş gördük. Biz bu günki bäsleşigiň jemine diýseň kän wagt bäri garaşdyk. Biziň bu ýere ýygnanyşmagymyzyň esasy maksady bolsa, Aşgabat City taslamasyna öz işlerini hödürlän ildeşlerimiziň arasyndan ýeňijilerimizi Yglan etmeklik bolup durýar. Şoň üçin hem Türkmenistanyň medeniýet we sungat işgäri halypa mugallymymyzy uly hormat bilen sahnamyza çagyrýarys. Hormatly adamlar! Hormatly talyplar! Gadyrdan mugallymlar! Şu günki täsin baýramçylyk bilen, has dogrusy, şu günki taryhy gün bilen men sizi tüýs ýürekden gutlaýan. Halypalaň aýdyşy ýaly, bizem öz gezegimizde öz okyjylarymyza bir zady nygtap-nygtap aýdýarys. Siz şu gün näme maksat bilen şu ýerde? Size näme gerek? Siz kim? Galyberse-de, hormatly talyplar, wagtyňyz baka döwletli işler, gowy işler ediň. Soňky iş bolar. Ynha, durmuşyň maýdaja kynçylyklaryna, aladalaryna gyzygyp, öz kärlerinden daşlaşyp, soňra bolsa Ýamaş han yzyna dolanyp, şu mukaddes ojaga gaýdyp gelip, onda-da şu gün, şu baýramçylykda, şu bäsleşikde. Baýrak alýanlar üçin men tüýs ýürekden begenýän. Durmuşda ýalňyşmajak bolmaly. Bir maksat tutundyňmy, biliň guşap, şo maksada ýetýänçäň göreşmeli. Ynha, durmuşyň gaýtargysy diýen bir zat bar. Ony almanam bolmaýar. Ana şoň üçinem, joşgun barka, ýaşlyk barka, döredijilik barka, ýagşy işlere, döredijilik işlerine wagtyňyzy sarp ediň. Onsoňam bu günki bäsleşikde baýraga mynasyp bolmadym diýip hiç gynanmaň. Şu günki täsin bäsleşige gatnaşmaklygyň özi şolam ullakan ýeňişdir. Bäsleşigiň özüniň kanuny bar. Eger bäsleşik bolsa, oň ýeňijisem bolaýmaly. Geliň onda gepimizi uzaldyp oturmalyň. Şu günki bäsleşigiň ýeňijisini yglan edeliň. Onda näme adamlar? Men bu kuçany açýan. Bu günki bäsleşigiň ýeňjisi Aşgabat City meýilnamasynyň esasynda özüniň täze taslamasyny hödürlän

Ýaşlaryň ukyp-başarnygyny has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy gurluşyk taslamalary bilen bagly döredijilik bäsleşigini yglan edýär. Bäsleşige Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyp ýaşlary bilen birlikde, bu ýokary okuw jaýyny tamamlan uçurymlar hem-de Diýarymyzyň beýleki döwlet edaralarynda zähmet çekýän höwesjeň ildeşlerimiziň ählisi gatnaşyp bilerler. Bäsleşigiň baş baýragyna mynasyp bolan toparyň taslamasy bolsa bu bäsleşigiň döwlet tapgyryna hödürlener.

Ýene-de sen. Näme diýseňem-ä, sende bir täsinlig-ä bar bolarly. Ahyr bir gün öweziň dolar. Ýüp näçe dartylyberdigiçe üzülmek bilendir. Haçan, nirede hem näwagt Seň jemalyňa gowşaryn diýip Bir maksadyma ten berip. Ýykma sürme günmi dolap ine şu günlere ýetdim. Geň göräýýä zat ýok Arslan. Bimyza eden bolsam bagyşlarsyňda. Etjegiňi edip ötünç sorama gylygyň henizem galmandyro. Indi näme diýip geldika. Düşünmedim. Düşünip düşünmez ýaly näme bar. Geçeni geçdi. Mydama düýnki eden işini diýip ýörjek bolsaň bärde başga zadam gerekkä. Men-ä birigä ellik geldim. Näme däýeli? Oňly bir täzelik eşitdim-de, gaýta toparymy düzäýeli diýip geldim. Göwün diýlen diwar bir ýykylansoň, ony öňküsi ýaly dikeldip bolmajagyny özüň bizden gowy bilmeli-ä. Çykmadyk janyna umyt-da. Belki bolar. Näbileýin-dä. Ýeri onsoň beýlekiler näme edýärler? Olar bilen heniz habarlaşamok. Onda sen ilki git-de şolar bilen habarlaş. Şolar bor diýse, menem görerin. Sen näme birden ähli zada kaýyl bolaýypsyň? Näme üçin bolmaly däl? Onsoň? Onsoňam men öz günümden närazy däl, wekil. Menem seň ýanyňa öz günümden närazylygyň üçin gelemok. Ýöne ýüregiňdäki ahmyrlygyň ebedilik galyp hemişe hyrçyny dişläp ýörmek islämok. Aý, bolýa-da. Özüň gör. Meňki aýtmak. Aladaň üçin sag bol. Men-ä gitdim onda. Bolýa, saglygyň. Sag bol. Göreniňe-de salam aýt. Senem. Ýogsa-da, Ahmede jaň atdym welin, eli uçup gelýä. Sen ondan habarlymy? Hawa, habarly. Wagtyň bolsa, oňa-da jaň atyp göräý. Belki ol makullar.

Bosagaňdan girdim çykdym. Şöwür çekdim. Emma birjik-de ýadamadym. Sen ne jady, ne gudrat. Ummança halasgärmiň ýa päkize adamydyň. Ne senden doýma bar, ne-de bir ganmak. Çünki seň goýnuň özi nur, misli bir era jennet. Mähriň welin tarypyna, ejiz geler söz bossanym. Artyp demme-demde halym, didaryňdan ýadamadyk, soňlanmaz ömür dessanym. Ol günler näme diýseňem eziz günler ekeni. Gör niçe gije-gündizleri seň bilen ötüripdim. Ykbalymdan närazy däldirin. Ahyry ýene seň goýnuňa getirdi. Sen bizi bagyşla. Durmuşyň sapalyjyklaryna çolaşyp, gör nirelerde büdräp gezdik, ýördük. Sen bizi hol ilkinji günüňizdäki ýaly, öňküleriň ýaly kabul et. Törüňden mizemez orun ber. Sen adalatlysyň. Biz ýaly dälsiň. Eý beýik sungat! O sütüni bu çeträk almaly ekeniň. Hum. Işlän bolýaň a? Göwnüňe dur. O ne göwnüme? Gözümiň görenlerine-de müňkürlik etdirjek şu. Agam. Gele-gelmändir saramasana. Näme indi, meň sözleýşime yrsalama diýip düşünäýdiňmi? Işiňi wagtynda ýetişdirýän näme? Boldugy bor-da. Nä ýene çala säwlik tapsaň yrsalajak bolup dursuň-la? Görýän welin sen käbir zatlar unudana meňzeýäň. Han zatlaň tagşyrda otagy bar. Näme üçin? Şo ýere baraňda bilersiň. Işim diýseň känni welin, şu ýerde bilemde bolmazmy? Şu ýerde bileňde saňa gowmy? Eger diliňi alýan bolsaň, ine agam açaryň. Işiňem zadyňam özüňe nesip etsin. Gadyr bilmez. Her zatda bir bähbit bardyr. Hoş geldiň.

Dogry. Özä bir üýtgeşiklik boljak ýaly. Heh, näbileýin-dä. Şu gezeg-ä garaşyn şoň. Öňküler ýala däl. Men hökmanmy? Işim bar-da. Aý, eder, eder, özüne eder diýleni. Meňkä aýtmak dost. Galanynam özüň gör. Sen näme etsem diýýäň? Gidäýsem diýýän. Hany işlem bir ýüzledi. Gyn onnoň, menem görerin, bolýamy? Seň näme işiň bar? Işiň bolmasa-da işçi diýibilýäniňe telpek seň dost. Bulam bir sungat-da. Ahmet. Alo. Ahmet eşidýäňmi? Alo. Bolýa görerin iýdim-ä.

Onda-da näili? Bildirýän bolsa gowy-da, diýmek gazanansyň bildirýändir. Gazanyp bilipdirin. Ýöne näme üçindir, gazanan wagtym gaýtarsyny berip ýetişmändir. Näme diýjek bolýaň? Hiç zat. Diýiljek zatlar bir wagt diýildi. Diýlen zatlar üçin netije hem görüldi. Düşünýän, men günäli. Ýöne bir men däl-ä. Sizem. O nähili bizem? O näme üçin sizem däl? Aslynda şo gezek hemmedat seň üstüňde bolmadymy? Hawa boldy, ýöne bulaşdyran sen näme? Hawa men, ýöne men bilip bulaşdyramog-a. Bilmeli keniň-dä. Bilen bolsam men asla şo ýerde görünmezdim. Näme biz bärik dawalaşmana geldikmi? Bärde dawa etýän ýok. Diňe düşünişýäs. Salam oglanlar! Näme iýýäňiz, näme içýäňiz? Sizi dislän işde açarlaňyz. Biziň hyzmatymyz akydyk getirmesi mugut, hyzmat mugut, sargyt mugut, oturmaňyz mugut. Salam. Meňki boljak gel öýdýän. Hüwway muň bolan bolşuny. Durany, nirä? Näme bolup bolman? Hany gaýrat ediň, şu günden şeýläk könäni ýatdan çykaryň. Şu günki gün müdürän ýaşamagymyza wagt boldy. Hawa, wekil Saparow. Siz bize maksadyňyzy aýdaýsaňyz. Hawa. Bizi näme üçin ýygnadyň? Könäni ýatlatmak üçinmi? Men-ä işleş biljekkä. Esasanam. Näme esasanam diýip ümlän bolýaň? Bizem seň bilen işleşesimiz gelip ölüp baramzok. Ýene başladylar-ow. Näme başlaman? Öňki gezegem baý görüp bilendirsä. Dogry-da, görmelisiň, görýänsiň. Wiý, dünýä gelmeli-le. Sag-aman geldiňmi? Hawa, geldim. Ýör, men seni topar bilen tanyşdyraýyn. Bolýa. Ine, işdeşim hem joram, Dünýe. Salam. Bulam öz işiniň ussady diýsem ýalňyşman. Tanyşanyma örän şat. Menem. Sözi başga tarawa sowmanam öwrenipdir-ow. Gowy-da. Ahmet, gaýraty. Onda diňläň. Asly hakynda aýtmaly bolsa ussahana soňky ýagdaýy biziň soňky netijämiz. Men ýörite edýän ýaly görünmegi mümkin ýöne şonda-da halypaň aýdanlaryny size ýatlatmak meň borjum. Siz häzir näme üçin şu ýerde? Size näme gerek? Siz kim? Galyberse-de wagtyňyz baka özüňizi görkeziň. Soň giç şolar diýip beren soraglaryna jogap bermeli wagtymyz geldi. Bize garaşýarlar. Biz baraýmaly. Belki eşidensiňiz ýa eşiden dälsiňiz. Zyýany ýok. Eşitdirmek üçin men sizi şu ýer ýygnadym. Ine, okaň. Täzelikler bilen tanyş boluň. Ahmet. Sizem gaýrat edip oňuşjak boluň. Göreris. Özüni alyp barşyna bagly. Oňuşmaklygy hiç zatça-da bilýän däldiris. Bolýar.

Biz näçe köp bolsak, şonça-da gowy. Geçen geçdi. Bu gün täze gün. Şu täze günde biziň her birimize degişli zady aýdaýyn. Ine, geçen günüňiz-ä tozan basyp ýatyr. Özüňiz düşünýänsiňiz, men esasy bilmeli zady aýdaýyn. Wagtymyz azdyr. Dünýe, şu aýdylýan zatlar size-de degişli. Biziň ählimiz bir aý deýin ýaly şu ýerden çykman işlemelidiris. Arasynda maşgala ýagdaýy, ýa bolmasa öý sebäpli işler çykyp biler. Ýöne bar ünsümiz şu ýer bilen bolmaly. Men size öz bähbidiňizden galyň-a diýip biljekgär, ýöne bollugyndan şu ýer çyngajak boluň. Onda nätjäs? Işe girişýäsmi? Ahmet. Ýhym. Siz öz işleriňiz bilen boluberiň. Ýör dünýe, çalylaşaýyl. Biz bolsa içerini ýyňyşdyryp,

Han jennet nirde? Gelmeli wagta bolduň. Alýo. Ho-o, Wekil Saparow. Geleňokmy, Jennet? Ine, bardym, bardym, Wekil Sapa-. Bolýa, bolýa. Uff. Beh, biriňizem kömekleşmediňiz-eý! Näme? Goşlam agyrrak bolansoň, özüm göteribilmedim. Waý, kömekleşäýiň biriňiz! Ha, nirde? Men özüm ak gaýdaýyn. Işiň bilen boluber, men özüm kömekleşerin. Sag boluň, Wekil Saparow! Jennet, bu zatlar näme? Bular şahsy zatlar. Bilmek hökman däl. Bor, bor, diýmedigim. Eziz, sen nire, bu ýerler nire? Ýaňy ýola Jennede eli goşdy gördüm-de, kömek edäýnik gaýtdym. Senden tamada şeýledir. Bu zatlar näme? Aýyrsaňyzlaň! Bularam seň aýdyşyň ýaly şahsy zatlar. Özümiz bileris, keýgim. Be-e, bu oglanyň bolaýşyny. Sizem işe girişipsiňiz-ow, hä? Bäsleşik çekeleşikli gitjeg-ow. Ýogsa-da, habaryň barmy, dostuň Soltan hem atlaşýandyr? Hum. Arslan, şuň iş boýunça hasaby taýynmy? Howwa umumy hasabyny açkardym ýöne doly hasabyny ertir irdine çykaram. Ýatdan çykarma onda. Wiý ýogsada dünýä, täze işiňden maşgalaňyzyň habary bardyra. Howwala heý bolmazmy. Oň begenşini bir görsedim. Şeýlemi ýa. Begenjinden ýaňa özi ýola çykaryp ugradyk goý Hä wagt. onda bolýala. Senden dynanda begenendir ol. Waý goýsana.

Armaňda. Bolýa. Bar bol. Me häzirlikçe şulary alaý. Getir onda ýerleşdireýin. Nädýäňiz, ýetişýäňizmi? Hawa, başladyk özä. Jennet, makiýaj taýýarladyňmy? Aý, tüweleme, tüweleme. Işiňiz Onda dünýe, senem şuny aňarka meňzedäý. Hä, bolýa, bolýa, düşündim. Şu güne taýýar etjek bolaryn. Hany bor onda wekil. Wagtyňy alyp durmaýyn men ýöräýin. Bolýa, sagaman. Bor, görüşýänçäk. Hany ýerleşdirip bolan bolsak, aýdyp oturyň. Näme täzelik? Biz näme aýdaly Wekil Saparow? Biz-ä şo öňki mugallymçylyk bilen. Aýtmaly bolsa siz aýtmaly. Üçiňizem ýitdiňiz gitdiňiz, gaýdyp dolanmajak ýaly. Gör gyzyň diýiberşini. Mugallym-da. Bildirýä. Wiý, ýogsa-da, Soltan nagyň toparam gatnaşýan eken. Bilýän. Belki bu gezek biz ýeňeris. Ýok, mümkin däl. Kim gyz ol?

Ýene-de şo bir adamlar, ýene şo bir öňki zatlar-da. Bolanda näme? Näme bolanda näme? Bize ýer ýok. Öňem şolar alýardy, bu gezegem şolar alar, gör-de otur. Hany ruhdan düşmäliň. Işi irden dowam ederis. Hawa, bolýa, sag bol. Nesip bolsa, biraz şu günler işleräýin. Onsoň? Nesip bolsa. Çary, sen ony bir görseň. Olaň işi şeýle gowy bolupdyr diýýäler weli, şolardan başga mynasyp topar bardyram öýdenoklarmyş. Goýsana. Sen bu barada hiç zat eşitmediňmi? Aý, ýok. Soltana baran ýerine gürläp ýörmüşin. Düşündim. Tüweleme. Şujagazça gysga wagtyň içinde şonça zady etişen bolsalar, onda olara Hawa, men hem şony aýtýan. Berekella diýäýmeli. Olar öňem ýer alyp ýören, birinden gowy zada garaşylýan bolsa, şolardan garaşylýar. Göreris, göreris. Wiý, başlygymyzyň toparynyň işi nähili bolduka? Çşşşş. Wiý. Ine, häzir meni Ol ugratýar. başlykdagyň topary entek ýarysynam dynmadyk ýaly. Şeýlemi ýa? Özlerem birhili. Gel Oguz, başga gürrüňe geçeli-le. Sary! Sary! Ho, başlyk. Hany bärik gel. Nämä gürrüň etýäňiz? Ýok, başlyk. Ýöne. Ýöne lagyrdap diliň durma-da. Müşderi bilen arkaýyn gürleşmäne bermediňiz. Bagyşlaň, başlyk. Bar gidiber. Nirä, başlyk? Ulagatla bar başlyk. Bu gün biz egleneris. Sen işjeň bilen boluber. Bar, düşündim başlyk.

Jennet bilen Ahmet nirde? Soltan, ol akmaklarama taýýarlyk görüp oturandyr. Diňleýän. Ýitdiň-ä, dost oglan. Bir kun görünmänim bilen hemişelik ýitdigim diýildigi däldir-ä? Näbileli. Geçen gezeklerdäki utulyşlar agyr degensoň, biz indi gaýdyp gelmersiň diýip gorkduk. Hü-ü-ü. Gorkmaň. Size gorkmaklyk gelişenok-a. A? Eşitdiňizmi? Beh. Oglan ýitip bir zatlar öwrenip gelene meňzeýäne. Heh. Bolsa-da boşa gezmändir-ä. Aý, her kimiň bir ýaşaýşy bar-da. Näme diýjek bolýaň? Hum? Aý, ýok. Men-ä zat diýjek bolamok. Men diýjek bolýan. Sen bize goşulsaň, özüň üçin gowy bolardy diýýän.

Görýäňizmi? Henizem şo bolşy. Işleýşiňizden boluň. Körpelere kimligimizi görkezeliň. Bilýän, bilýän. Häzir elim allagym barýan.

Hawa, diňe bazara turdaýmaly. Soňam esasy iş indi başlaýar. Şoň üçinem. Bolýa, wagtynda ýetişersiňiz. Hawa. Kompýuterlik işden bizem pul Hawa, hawa. gelýämi? Adamlar arman-irmän gijesini gündiz edip dynç alman işläp ýör. Maňa bir zat diýýäňmi? Sen näl adam? Görýän ol biziň edýän işlerimiz seň piňňide däl öýdýän. Hany hemmäňiz bärik ýygnanyň. Jennet, ýagdaýlaň nähili? Özüň duýşuň bir gowy. Hawa, gowy, gowy, sag bol. Aladaly görünýäň-le? Ýok, göwnümedir. Garaşsyzlyk döwründe edilen işlere özümi şaýat. Ine, bu internet bukjasynda bolsa dünýä ýurtlarynda edilen we häzirki wagtda edilip durlan işler baradaky maglumatlar. Şeýle bir ünsli işlemeli. Özem häzirki döwrüň ähli innowasiýalaryny çinkgäp çinkgäp öwrenip, onam taryhym bilen baglanyşdyryp, özümize geregini doly we dogry peýdalanyp, nusgawy görnüşde getirmeli. Göreňde nähili bir üýtgeşik duýgyny oýarmaly-la. Nähili görýäňiz? Hawa, gowy pikir. Gowy. Erbet däl. Iň esasam, özümiz bolup seslenmeli. Ediljek işi görenler hem gadymyýete, hem gelejege düşünýän bolmaly. Ine, meselem, Könürgenç, Amul, Abywerk diýjekmi? Ýa bolmasa Merwdäki gadymy şäherler diýjekmi? Garaz, diýjek bolýanym, gadymy ojaklar täze bir röwüşde, ösen, häzirki zaman innowasiýalary bilen dikeldilen ýaly bolmaly-la. Men size ilkinji ylmy taslamalary görkezeýin. Siz meň bolup ýörşüm üçin özüni aklajak bolýar diýip düşünmäň-de, ähli zady bolşy ýaly kabul ediň. Ilki bilen, özüme degişli. Pikir geldimi? Şony edil şol wagt iş ýüzüne geçirip tassyklamasaň, ertirki gün şol işi başga bir eder. Bilýäňizmi, Ýer ýüzünde milliardlap adam bar. Bize gelýän pikir olara-da gelýär. Sen indi otur-da meni diňle. Halys ýürege bagra düşdüň. Sen näme edip ýöreniňi bir bilýäňmi? Illeň eýýäm işiniň segsen-togsan göterim taýyn, biziňkiň heniz ýartam edilmedik. Depäňe ber-dä. Utanaňokmy? Özüňem-ä uly adam. Hä diýmän maşgalaly bolarsyň. Erte bir gün bir çagaň atasy bolmaly. Sen öz-özüňi dolandyryp bileňok-a. Başdan hemmäňiz aýdyň-la. Topar bolup işe başlandy. Şu ýer bilen bolaýyň. Öz bähbidiňizden azajyk el çekäýiň. Şu topar üçin ylgaýyň diýildi. Eger-eger aýdylanlar gara ýere aýdylan ýaly. Men düşünemok, nämä gygyrýaň? Saňa! Gygyrýan ýok. Onsoňam aýdylmadyk diýilmedik zat ýok dünýäde. Biz diňe aýdylanlary ýatladyp bilsek bolany şo dowur utuş. Geliň şoň üçin uruşman, sögüşmän işläliň. Bärde uruşýan ýok, seň özüň. Onsoňam maňa olar-ä utuş gerek däl. Hawa ýatlatdyňam-da. Men-ä many göremok. Undulanlary her kimem ýatladyp bilýä, gep täze bir zat döretmekde. Biraz sabyr et Ahmet. Sabyr et, sabyr et, haçana çyn sabyr etmeli? Biz näme edip ýörenizdir bilýäňizmi? Biz öňem-ä köp zatdan jyda düşdük. Ine, indi galanjasyndanam jyda düşüp barýas. Sen näme etdiň, hä? Sen näme etdiň? Unudylanlary her kimem ýatladyp bilýä. Haçana çenli planyň diýenini diýip ýörjek? Özüňem bir zatlar diýiberibor-a! Her zatdan öz wagty-ýeri bardyr, Ahmet! Boldy, wagt bireýýäm geldi. Häzir edip ýetişmeseň, soň ýok! Dur, gürleme! Bize diýen ol şu wagta çen sen näme etdiň? Bize berýän soradyr sowallaryňy özüňe ber. Jogap tapyp bilmediňmi? Onsoň bizden sora. Dogry-da, öz-özi dälirän bolup. Henizem ukudan oýanmadyk çaga ýaly bolmalyň. Beýdip oturman, her kim öz pikirini orta oklasyn. Dur-dur-dur-dur. Gel özümiz barlap görmäliň-le. Siz näme geplemän otyrsyňyz? Diýiň-dä bir. Haçana çenli diýip gürletjek? Gürläsleri gelse gürlesin, gürlemeselerem. Bärde hemmämiziň pikirimizem, işimizem wajyp. Nätdiň-aý? Beýle boljak bolsa, men-ä işem etjekgäl, pikirem berjekgäl. Gör oglanyň söz urýan jerini. Nä biz indi sensiz hiç zat edibilemzok-da, şeýlemi? Edil şeýlemi, şeýle däldigini bilemzok. Ýöne biz birikmesek, ediljek işiň kämil bolmajagynam bilmän duramzok. Haýyş köşeşiň. Unutmalyň, biz bärik bir işi ýerine ýetirmek üçin ýygnandyk. Bir işi. Bor artsan, senem maňa ertek aýdyp bermesene. Men hakyky dünýäň adamsy, düşünýäňizmi? Biz diýseň gowy düşünýäs. Ýöne sen düşünmejek bolýaň. Ahmet, Käwagt bir uly işi ýerine ýetirip ony durmuşa geçirmek üçin birgiden ownujak maksatlaň we pikirleň birikmeli ýeriniň bolýanynam unutma. Hä diýmän indiki aýam ýeter. Näme bolsa görübereris-dä. Görübereris-dä däl. Bize ykbal ikinji gezek mümkinçilik berdi. Ikinji gezek öz gapylaryny giňden açdy. Indi biz näme üçin işlämzok? Näme üçin ýene düşünişip bilmän otyrys, hä? Ahmet! Biziň hemmämiz öňki goýberen ýalňyşlyklarymyzy düzetmäge gelenligimizi unutma. Özümizde günäň barlygyny bilemizsoň, sesimizi çykarman oturandyrys. Gaýrat et-de, senem öz ýalňyşlyklaryňy ýadyňa sal-da, topar bilen bol. Giň bol. Her zatda bir bähbit bardyr. Seňkem dogry. Men seňki ýalňyş diýemok. Ýöne, Könesi bolmadygyň täzesi bolmaz diýipdirler. Geliň, şoň üçin şu gezek meň diýenim bilen bolalyň. Onda nätýäs? Işe girişýäsmi?

Wekil Saparow, alada etmäň. Entek wagt bar-a. Iki gün galanda şeýle bolmaly diýsene. Düşünýän, ýöne şunça işden soň ruhdan düşmäliň-dä. Ýene-de hemişekileräk ýetişmeýär. Şu topar, näme üçin ýygnadyň diýsene. Hemme zadyň günäkäri ýene özüm bolup dur. Beýdimäň-dä, Wekil Saparow. Hemme zat gowy bolar. Päsgel beremzok dämi? Näme? Näme edip otyrsyň? Pikirimi jemleýän. Nämäň pikiri? Öz pikirimi. Pikiriňi jemleýänim şu wagtaça edip oturan işiňem-ä ýokdugyny bilýän.

Sen näçe ýyl bäri pikiriňi jemläbilmän ýörsüň? Iň bolmanda edwotoň işiňem-ä soňlanmady okeni. Sen özüňe kömek edibileňog-a, topara nädip kömek etjek diýsene? Näme indi meň edýän işlerim size ýaramy? Maňa ýaranok diýemzok, Ahmet. Gaýta biz seni şu güne çenli özümizden bir basganjak ýokarda goýup gezdik. Özümizden ullyp hormatladyk. A sen näme etdiň? Goýmaly däl ekeniňiz. Şeýdip soňunda diliňizi çalajak bolsaňyz goýmaly däl ekeniňiz-dä. Biz bolsak sen bilen asla dişleşmezdik. Sag boluň. Men hem siz bilen işleşjek bolup ölüp baramok. Ahmet! Bir münt! Sözüm bölme! Ýaramok dämi? Baş üstüne. Size zyýanym bar ýerinde eger-eger durup bilmen. Bagyşlaň. Şunça wagt men siziň işiňize päsgel berdim.

Hemişeki ýagdaý. Ýaňyr kuwwatlanyp aýagaly ugrapdyk-da. Ahmet. Ahmet. Şuň näme maksady waka men düşünemok. Görýän ony bar zadyň günäkär özüm ýaly bolup durun. Näme üçin ýygnadyň diýsene. Ine diýmänem ýar. Görsek ýene öňkülere utulyşy görerse.

Aýlar ýyllar geçdi gitdi. Bu nowjuwan älem öňküsinden birneme gojaldy. Men bolsa ähli zadyň tersine saňa bolan söýgim üçin. Gursagymda güllän arzuwlam bilen henizem haýaljak ösüp, gözümiň görenlerine-de ynanmajak bolup ýaşap ýörün. Köňül kölümiň gazlary bir wagt özi bir köne uçdy gitdi. Şonda-da henizem seň alnyňda, seň kenaryňda otyr. Akylyň bilen ýüregiň badaşyp. Bir maksada gol beren. Emma şonda-da islegleň kanagatlanyp, hiç zat düzeliberenok. Gaýta hemme zat tersine.

Şeýle boljagyny bilýädim-ä. Näme üçin geldiň diýsene. Şol öňküňkilik üýtgän zat ýok. Ýene-de günäkär men bolup galdym. Wah, öz işiň bilen boluberdi-ä diýsene. Özüňden, ähli zada gereginden artyk berlip, daş-töweregiňe seretmäni unutdyň. Bu goja ýer şardan aýagyňy bir wagt üzdüň. Unutma, bize gerekli zatlaň ählisi biziň daş-töweregimizdedir. Gözüňi aç! Arzuwlar adama ganat berse-de, hörege adamyň gara zähmeti berýändir. Aýagyň aşagyna seret! Näil bolanda-da sen ýerde ýaşap ýörsüň. Sag bol. Seneýem üçünji gezek şeýdýän. Öz bähbidim diýip şu güne çenli alan galaňam ýok welin, şonda-da billeňden galaňok. Sen hiç haçanam düzelmeýäň, Ahmet. Başga näme etjek diýsene. Hakykatyň ýüzüne göni seredip bilmeseň, hir-ki zatdan bahana arap, gaçyp gideniň gowy-da. Ahmet. Kim saňa düşünmese-de. Sen ilkinji gezek on ýyl mundan öňki bäsleşige gatnaşamyzdaky eden işiň. Ol bilgiçligiň edilen iş däldi. Okuw ýylymyzyň soňky ýylyndaky eden işimizem şeýle. Taýyn iş bilgiçligiň elden gaçyrylmandy. Ýa bolmasa, bilgiçligiň kompýuteriň tok enjamlary üzülmändi. Onda näsazlygyň bolup, od uçgunjyklar döränligi üçin şeýle bolupdy. Kompýuterde edilip oturylan çyzgy işem şol uçgunjyklar sebäpli bozulypdy. Emma şu zatlaryň bary bilgeişligine edilen zatlar diýlip düşünildi. Onam gel, gel senden gördüler. Bilýäňmi näme üçin? Sebäbi topar bir ýana bolsa, sen şo wagtam bir özüň bir ýanadyň. Öz hyýal dünýäň bilendiň. Edil şu günlerdäki ýaly. Şo wagtlaram Soltanna bilen gatnaşýardy. Seň topara ikilik etmejegiňi, etmedegiňede men ynanýaryn. Ýöne topar welin, ynananok. Sen nädip beýle ynanmazçylyklaň hemmesini birden gazanybildiň? Näme üçin öz hakykatyň üçin ýaşamadyň? Hemişe dymyp gezdiň, Ahmet! Näme üçin? Näme üçin? Ine şu günem sessiz-üýnsüz sen ählimizi taşlap gidip barýaň. Ýer alynman geçdim. Gatnaşylman geçdim. Ýöne biziň dostlugymyz ýitmesin.

Ýa hakykatdanam şo zatlaň ählisi? Sen ýene-de ýetişdirmediň, Ahmet! Indi gaýdyp seň bilen işleşsem, meňem jennet bolmady. Biriňizem kömekleşmediňiz-eý! Näme? Wiý, ýogsa-da, Soltan nagyň toparam gatnaşýan eken. Belki bu gezek biz ýeňeris. Ýok, mümkin däl. Bize ýer ýok. Öňem şolar alýardy, bu gezegem şolar alar, görde otur. Haçana çyn planyň diýenini diýip ýörjek. Häzir edip ýetişmeseň, soň ýok. Goýmaly däl ekeniňiz. Şeýdip, soňunda diliňizi açalajak bolsaňyz, goýmaly däl ekeniňiz-dä. Ýok, dostlar, sen bilen asla dişleşmezdim. Sag boluň! Menem siz bilen işleşjek bolup ölüp baraman. Ine seret. Diňe seň etmeli işiň galdy. Sen bolsa Näme üçin biz öz gursagymyzdaky ahmyrlaň soňuna nokat goýmaly däl? Sen düşün, ähli zat biziň öz elimizde. Gürleme. Tä soňuna çenli. Ýöne haýyş edýän, başlan işiňi bir dynip git. Özüňe zyýan etseňem gapdalyňdakylara bir zyýanyňy ýetirme. Seň saýlan ýoluň, seň öz ýoluň. Ýöne topar bilen düşülen ýolda topar bilen bar.

Meni terk edip nirä nirä nirä gitdiň nirä nirä. Geliň onda gesimizi uzaldyp oturmalyň. Şu günki bäsleşigiň ýeňijisini yglan edeliň.

Aşgabat Siti meýilnamasynyň esasynda özüniň täze taslamasyny hödürlän, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň uçurymlaryndan düzülen topar, Wekil Saparowyň ýolbaşçylyk etmegindäki topar bäsleşigiň baş baýragyna mynasyp boldy. Hormatly talyplar, hormatly mugallymlar!